Хей-йоу, тусем! Акӑ ҫирӗн тӑваттӑмӗш ҫулта вӗҫленсе пырать. Нумай киносемпе мультфильмсем тухрӗҫ кӑҫал. Айтӑр халь пӗрле ҫӗнӗ ҫирӗм пиллӗкмеш ҫулхи пулас киносем ҫинчен тишкерсе тухатпӑр. Проката кашни ҫулах тӗрлӗ жанрлӑ кинокартинӑсем нумай тухаҫҫӗ. Вӗсем вара хӑйсен кураканне тупаҫҫӗ, Режиссерсем е пачах ҫӗннине тӑваҫҫӗ, е тухнӑ фильмсене малалла ӳкереҫҫӗ. Ҫакна хӑш чухне чӑтӑмсӑррӑн кӗтеҫҫӗ куракансем. Ҫапла вара мӗн курма пулать-ши тепӗр ҫул? Сирӗнтен лайк, айӑпӗ пуҫлатӑп. Кайрӑмӑр. Паянхи калаҫӑва пуҫлатпӑр Аватар виҫҫӗмеш частӗнчен. Аватар Огонь и пепел ятлӑ. Пӗрремӗшпе иккӗмӗш кинисем хушши вун виҫӗ ҫул пулнӑ. Джеймс Кэмерон каланӑ тӑрӑх пӗлме пулать, Кинисем пуҫлӑхӗ пилӗк штук пулать. Интернетра калаҫаҫҫӗ виҫҫӗмӗш пайӗ декабрьте тухмалла пулнӑ ҫирӗн тӑваттӑмӗш ҫулта, анчах ун пек пулмарӗ. Ҫавӑнпа та ҫирӗн пиллӗкмӗш ҫулта кӗтет пӗр ҫакӑ кинона. Юлашки кинни пилӗкмӗш пайӗ вӑтӑр пӗрмӗш ҫулта тухать теҫҫӗ. Сливсем тӑрӑх пӗлтерсе хӑварма пулать, пилӗк частне те тахҫанах ӳкерсе пӗтернӗ. Создательсем кӗтеҫҫӗ тӗрӗс момент нумайрах укҫа пуҫтарма кинисенчен. Ҫавӑнпа та ытти кинисем вӑрах тухаҫҫӗ. Хуть темелле пулсан та виҫӗмӗш пайне ҫемьепе кайса курма пулать, кӗтетпӗр. Малалла миссия невыполнима, финальная расплата. Сакӑр меж мисси юлашки пулать тесе пӗлтерчӗ тепӗр рольне вылякан актер. Яланах кунта главнӑй рольте пулса выляканни вара Том Круз. Тепӗр ҫул вӑл утмӑл виҫе ҫула ҫитет. Ҫакӑн пек ҫула ҫитсе те хальтенпе боевиксенче ӳкерӗнет. Пӗрремеш кинни тӑхӑрвӑна улттӑмӗш ҫулта тухнӑ пулнӑ. Итан Хан рольне Том Круз ҫирӗм тӑхӑр ҫул вылять ӗнтӗ. Ҫӗнӗ историнче Итан хан искусственный интеллекта ҫӗнтерме лекет. Хӑйен малтанхи тӑшманӗ пирки. Каллех вара хӑйен шанчӑклӑ командине пуҫтарасса кӗтетпӗр. Актерский состав ҫавах пулать. Ҫак кинопроката ҫуркунне тухать. Пӑхмасӑр иртсе каймастпӑр. Иллюзия обмана 3 Икӗ пин те вӑтӑлтӑмӗш ҫулта иккӗмӗш пайӗ тухнӑ хыҫҫӑн создательсем хыпаланман ҫӗнӗ истори ӳкерме, мӗншӗн тесен малтанхи кинисен кассовый успех пулман. Дэниэль Атлас, Хенли Ривз, Мэри Томакини, Джек Уалтер каллех пулаҫҫӗ ҫӗнӗ историнче. Хальхинче те вӗсене тӗрлӗ асамлӑх тума май лекет. Волшебство тейӗпӗр. Сюжечӗ пирки паянхи кунпа паллӑ мар, вӑрттӑнлӑхра тытаҫҫӗ. Анчах ӑнланма пулать мӗн-весем Четыре всадника каллех фокуссем кӑтартма пуҫлаҫҫӗ. Ҫак кино тухмалла ҫулла, кӗтетпӗр. Малала мир юрского периода Возрождения. Ҫӗнӗ халапра актерский состав урах пулать. Джонатан Бейл тата Скарлетт Йохансона курӑпӑр. Калаҫҫӗ ҫӗнӗ картина валли пер миллиард долларов укҫа хушса хунӑ тесе. Ҫӗнӗ кино динозаврсем ҫинчен ҫиччемеш пулать, Хӑйсен вселеннӑйӗнче ҫак трейлерне фанатсем тунӑ ҫавӑнпа та ку тӗрӗсех мар. Киннин сюжечӗ пирки шухӑшлама пулать, мӗн теп рольте вылякан актерсем ӗлӗкхи динозаврсене хытарса хӑварма лекет. Киннин сюжечӗ ҫук, ҫавӑнпа та ку ман шухӑш. Ҫак кинона ҫулла тухасса кӗтетпӗр. Достать ножи, проснись мертвец. Триллер, драма, комедия, преступление тата детектив. Дэниел Крейг, урӑхла Бен Облан, калле сирӗн пуҫ мимисене шухӑшлаттарма пысӑк экрана ҫитет. Пӗрремӗш кинне чи лайӑх сценарипе Оскар ҫӗнтерсе илнӗ пулнӑ. Иккӗмӗш пайне те куракансем лайӑх отзывсемпе кӗтсе илчӗҫ. Менпе вара тӗлӗнтеретчӗ виҫҫӗмӗш пайӗ. Сюжечӗ пирки тата дата выходӗ паллӑ мар. Раҫҫейра та, кӑтартас пирки те пысӑк ыйту паллипе тӑрать. Пулма пултарать ҫак картинӑна стриминговый сервис Netflix платформинче кӑтартӗҫ. Сире малтанхи икӗ пайӗ килӗшер пулсан, теприне те кӗтетӗр пуль тесе шутлатӑп. Кайран боевик балерина тухать. Джон Уик вселеннинчен. Ҫене пиллӗкмӗш историнче юратнӑ Киану Ривз тепӗр рольте пулмасть. Ун вырӑнне ҫене Ева ятлӑ актриса пулать. Сюжет тӑршшӗпе Ева балет ташлама юратакан герой пулать. Анчах вӑл пӗчӗке пулнӑ чух Унӑн ашшӗпе амӑшне бандитсем вӗлернӗ пирки Ева отомстит тӑвас тесе криминальнӑй группӑна лекет. Унта унӑн наставнике пулать вара Джон Уик. Малала мӗн пулассине киноран пӗлӗпӗр. Ҫак кинона ҫулла тухаса кӗтетпӗр. Тепер кино Майкл Джексон ҫинчен. Кескен Майкл. Ҫуркунне тухакан автобиографический кино Ҫак картинӑра каласа параҫҫӗ мӗнле Майкл пӗчӗкрен ӗмӗтленнӗ сцена ҫине тухма, мӗнле йывӑрлӑхсемпе тӗл пулнӑ пурнӑҫӗнче, обвиненисем пирки те пӗлтерсе хӑварӗҫ. Тата мӗнле Майклӑн юррисене мӗн пур ҫӗршывӗпе итлеме пуҫланӑ. Тата пӗлепӗр, мӗншӗн-ха ҫав ҫынна пурте юратнӑ пулнӑ? Хӑйне вылякан актер пулать Джафар Джексон. Вӑл Майкл Джексонӑн племянникӗ. Чаплӑ ҫын ҫинчен аслӑса илме кайса курма пулать ҫакӑ кинона. Кайран тепӗр кино Формула 1. Машина гонкисене курма килӗшет пулсан тепӗр кино сирӗн валли. Тата кунта тепӗр рольте вылякан актер Брэд Питт пулать. Бряден фанатисем пур пулсан, ирттерсе яме ҫак картинӑна. Создательсем пӗлтереҫҫӗ, пӗтӗм сценӑсене чӑнах пулнӑ та сывӑ локацисенче ӳкернӗ. Ытлашши компьютерный графикӑсӑр. Кӗтетпӗр ҫак кинона ҫулла. Малалла пророк истори Александра Пушкина. Ҫакӑ кинора кӑтартич Пушкинӑн пурнӑҫӗ ҫинчен. Мӗнле ӳснӗ, мӗнле вӗреннӗ, мӗнле сӑвӑсем ҫырнӑ, мӗнле юратнӑ, мӗншӗн хана мухтанӑ тата юлашки пӗринни дуэтне те курӑпӑр. биографический драмӑпа мюзикл тесе пӗлтерчӗҫ сасартисем. Тата, каласа пачӗҫ мӗн вӗсен ҫине кинона Ла Ла Ленд кинные вдохновения панӑ. Кино тухать февральте нумаях юлман кӗтетпӗр. Литературӑпа поэма юратакан ҫыннисене пермаях килӗшӗ. Тата тепӗр вырӑс кинни. Тӗрӗсрех халлапе, финист, первый богатырь, Паттӑр трилоги хыҫҫӑн создателӗсем ӳстереҫҫӗ хӑйсен киновселеннӑйне. Малалла ҫӗнӗ историллӗ юмахсем кӑтартма. Мӗншӗн тесен Раҫҫейра богатырь частьсем питӗ аван кассовый сбор пуҫтарнӑ. Ҫӗнӗ историнче паллӑ актерсем хутшӑннӑ. Графика пирки каласан Голливудра нимпе те кая мар. Дисней компанипе пӗрле ӳкернӗ пирки пирӗн патра кӑна мар, пӗтӗм ҫӗршывӗпе Щакинона кӑтартӗҫ. Сюжечӗпе кинне йывӑр мар ҫемьепе кайса курма пулать, ҫавӑнпа та ирттерсе ямӑпӑр ҫакӑ хитре халапа. Унтан ҫуркунне Марвелӑн фаначисем савӑнма пултараҫҫӗ, мӗншӗн тесен КВМ ҫӗнӗ кино кӑларать «Громоверцы». Громоверцы вӑл антигеройсем шутланса тӑраҫҫӗ. Пӗчӗк ачасем валли халап тесе шутлама пулать, анчах аслисенче те фанатсем сахал мар. Нумайрах ҫынсем Марвел кинисене пӑхаҫҫӗ чисто графикӑшӑн. Малтанах кини ҫирӗм тӑваттӑмӗш ҫулта тухмала пулнӑ. Кайран пер ҫула чӑснӑ, хӑш-пӗр фрагментсене переснима тунӑшӑн. Раҫҫейра официальнӑй премьера пулмасть. Мӗншӗн тесен Дисней компани ҫирӗм иккӗмӗш ҫултанпа сотрудничать тума чарӑннӑ. Анчах та кинине серый прокат пек кӑтартма пултараҫҫӗ. Кайран тепер киновселенӑйӗн DC ҫӗнӗ кино тухать. Супермен наследие. Ӳкерет кинине Джеймс Ганн. Глава 10 ҫӗнӗрен ӳкерсе кӑтарать ҫӗнӗ историне ҫӗнӗ актерсемпе. Кинни ытлашши кулӑшлӑ пулмасть тесе пӗлтерчӗ Джеймс. Стражи галактики пек. Супермен рольне вылякан актер пулать Дэвид Корнсвет. Паянхи кунпа официальный трейлер тухман. Сюжечӗ пирки информаци сахал, анчах создательсем каласа пӗлтерчӗҫ. Ҫӗнӗрен пуҫласа ҫӗнӗ истори тумаҫҫӗ. Кунта пулать продолжение киновселеннин. Ҫаплах тата теп актері ҫав рольне выляканни улшӑннӑ пирки киннин кассовый успех пулмасть теҫҫӗ фанатсем. Кӗтетпӗр ҫак кинона ҫулла. Кайран вара Никто 2. Пӗрремеш пайне ӳкерекенни режиссер пулнӑ Илья Найшуллер. Ҫав кино хитовый пулнӑ, ҫаплах тата американский прокатра та. Ҫавӑнпа Илья вӑл пӗрремеш вырӑс ҫынни Кама Голливуд лайӑх кӗтселнӗ. Ильяна Шулер вӑл вунпиллӗкмӗш ҫулта хардкор ятлӑ кинона ӳкернӗ пулнӑ. Кино сюжечӗ тӑрӑх курӑпӑр вырӑс бандичӗ ҫинчен. Мӗнле вӑл пӗчченех начар ҫынсене вӗлерсе ҫӳрет. Дата выходӗ паллӑ мар. Трейлерне те фанатсем кӑна тунӑ, анчах кино ҫирӗм пиллӗкмӗш ҫулта тухать, ирттерсе ямӑпӑр.

Кунта та нумай кӗтне мультфильмсем тухаҫҫӗ. Вӗсем ҫинчен те калаҫса илес. Плохие парни 2. Ҫулла тухакан продолжение «Плохие парни» пӗрремӗш частне кассовый успех пулнӑ пирки создателӗсем иккӗмӗш пайне ҫав вӑхӑтрах тума пуҫланӑ. Сакӑрвӑну миллион бюджетпа мировой прокатра пӗрремӗш пае икҫӗр аллӑ миллион долларов укҫа пуҫтарнӑ. Сюжет тӑршшӗпе плохие парни кӑтартасшӑн ытти хулари пурӑнакансене мӗн вӗсем улшӑннӑ? Кирле те усӑллӑ япаласем тума тӑрӑшасшӑн. Анчах ҫав вӑхӑтра хулара урӑх банда курӑна пуҫлать, и вара вӗсем ирӗксӗрлӗхле пӗрле пухӑнса ҫӗнӗ ограблени тӑваҫҫӗ. Юлашки хутчен тесе пӗлтереҫҫӗ. Мӗнле пулса иртет ҫав тӗпчевҫе пысӑк экран ҫинче курӑпӑр. Лило и Стич. 2002 ҫулта Дисней пӗчӗк ачасем валли кӑларнӑ мультфильм инопланетные существа ҫинчен. Йытӑ пысӑкӑш! Космосран ҫер ҫине лексе ӑна, Лило, пӗчӗк хӗрача, йытӑ тесе килне илсе каять приютран. Кайран Стич тесе ят парать. Ҫавӑнтан вара вӗсем туслӑ пулса пӗрле ӳсеҫҫӗ. Сюжет лини гавайӗнче пулса иртет. Пӗчӗк хӗрачан Лило ашшӗпе амӑшӗ ҫук, Анчах унӑн аслӑ йӑмӑкӗ пур, Нани ятлӑ. Киноисторие мультфильмӑн сюжечӗ пек пулать. Кодово ячӗ инопланетный чӗрчунӑн 626 астӑватӑр пулсан. Ҫапах ҫак мультфильма Соник кинипе танлаштарма пулать. Пысӑк экран ҫине ҫак мультфильм тухать майра. Чӑннипех ирттерсе ямӑпӑр. Кайран тепер мультфильм Зверополис 2 тухать. Зверополис вӑл ҫынсенчен танлаштарса кӑтартнӑ халап. Кунта лайӑхпа начар черченсене кӑтартаҫҫӗ, вӗсем этемсен профессийӗсемпе ӗҫлесе пурӑнаҫҫӗ. Джуди Беник мулкачпа тиле, тӗрлӗ черченсем пулсан та пӗрле пухӑнаҫҫӗ усала ҫӗнтерме. Чӑнта пӗчӗк ачасем валли халап, анчах аслисемшӗн те интереслӗ пулать. Визуал, сюжет, графика, акӗ мӗн килӗштерет куракансене ҫак мультфильмра. Сюжечӗпе дата вӑхӑтӗ паллӑ мар. Кӗтетпӗр ҫак мультфильма кӗркунне премьерине куҫармасан. Астерикс и Обеликс поединок вождей ҫене вундермеш историнче пире каласа кӑтартаҫҫӗ патшасен ҫапӑҫӑвне. Друид панорамикс инкекле ситуацине лекнӗ хыҫҫӑн манса каять мӗнле пӗҫермеллине волшебное зелье. Асамлӑ вӑя ӳстерекен эмел тесе куҫарма пулать чӑвашла. Ҫавӑнпа та пирӗн юлташсем Астерикспа Обеликс шутлаҫҫӗ мӗнле ҫӗнтермелле римлянсене эмелсӗр. Иккенеллисӗр калама пулать, ҫакӑ питӗ кӗтекен картина. Кулӑшлӑ самантсем пермаях пулӗҫ, ҫавӑнпа та ирттерместпӗр ҫак мультфильма. Акӑ вара паянхи список вӗҫленсе пырать. Нумай интереслӗ курма пулакан картинӑсем тухаҫҫӗ. Пӗтӗм ҫемйипе кайса курмаллисем те пур. Ҫавӑнпа та хаваслӑн кӗтетпӗр. Пысӑк экран ҫинче кинона курма интереслӗрех. Эсир вара мӗнле кинопа мультфильмсем кӗтетӗр? Ҫырӑр комментарийӗнче. Чипер юлӑр!